Bêtivî deh roja ava Alok qut bûye. Bi rastî ji xwe vê qutkirina bandorek pir mezin li ser miletê me kiriye. Xwe hûn ku dizanin ku Til Temir û gundê Derdorê Til Temir her tenê Hersekê bêtirî melyon û nîvek însan lê jiyan dikin. Bi rastî ji xwe hûn ku dizanin jî dinya havîn e, germahî pir e. Tenê miletekê bi hacetî avê ye.

Şerê miletê me dike, avê xwe dike, rastî me dixebin tesîrek mezin. Em nas dikin yanî ev şera şerekî jiyanî ye. Em naxwazin tiştê xedemî û jiyanî têkeve bi rewşa şer be. Em dixwazin ev tişta ya hinekî ji hevdû bê veqetanbin. Dewletê navnetewî tenê bi daxuyaniyan didin xuyakirin ku em dijî vî tiştî ne lê ema tiştekî fe'lî, tiştekî pratîkî, nedane diyarkirin. Ji xwe ev jî dixwazin yanî tiştekî tiştekî pratîkî bidin diyarkirin. Ev tişta ya ji hevdu bê veqitandin ku em jî îro karibin ji xwe em nas dikin. Em jî wek saziyek xedimî ne milê siyasî em deyne hêlekê. Em îro tiştekî jiyanî girêdayî wê ye gerek em miletê xwe çawa bi çil û bi em miletê xwe Textiyek ki ew pênc salî cê mene fiilî rastî gelek cî dime têxwestin. Him munşeat yanî wek em bêjin yek jê firn e, yek jê meşxeyî ye. Meselen ew jî pir pir a jêr lazim in. Meselen saziyê me hene, miletê me hene. Yanî rastî ana me giringî yanî wek dibêje giringî me dayî ye bêtirî van van saziya jî me giringî dane me dane mala. Me dane malbata, me dane gunda. Li ber ku em nas dikin wek li nas dikin jî ava Tiltemir bi xwe şor û tehl in. Yanî nayê vexwarin. Ku hatiba vexwarinê pir baş ba. Lê ema bi van pênc salî ca jî em dibêjin îmkan pir zî'îf in. Rastî em em dixwazin miletê xwe textiye bikin lê ema em çi bikin derfet ev in, îmkan ev in. Di vê xwedikirina avê helekî bedîl yanî em nabêjin helekî bedîlî cedrî ye.

Xabûrê, Ava Xabûr jî ev demek dirêj hat li kurtkirin, ji xwe tesîra wê li ser zîraetê jî heye. Yanî em bêjin şevekî taybet pir giran li ser miletê me tê meşandin. Em dixwazin miletê me ji têkevbûyê xirqe. Rastî wek şaredarî em dikarin bêjin îmkanê me ev in. Em dixwazin çareseriyek ji vê mişkilê re bê dîtin. Du dewlet di vê de him Rûsya û him Amerîka agirvestê bi rê ve dibin. Lê îro em dibînin yanî av tiştekî jiyanî ye. Dibînin li ber wan, li ber çavê wan Xwesî milet dike bi xeteriyê ji bo rewşa avê yanî heyata insana dike bi xeteriyê. Em divê de dibînin bêdengiyek heye. Bêdengiyek heye ne daxuyanî hene ne tiştekî pratîkî hene. Em jî divê de ka bi şek û gumanin em bi şek û gumanin ku ev du hêz her du hêz him Amerîka him Rûsya ka rewşa yanî rewşa vî miletî dibîne ka wê heta kengî wilo tenê şopdar bin.

Bûyer, bi zanebûn tê kirin serê miletê me, bi zanebûn jiyana me diket xeteriyê, bi zanebûn siyasetek li ser me tê meşandin. Em dixwazin miletê me têke bi wê ferqê nas bike, bibîne siyaset çi lo ser wan didê meşandin, siyaset îro bi çi astê, bi bi çi rengî li ser wan tê meşandin. Banga me ji bo dewletê navnetewî, ji bo îro miheta elok,

Dîsanî dubare bang ji bo desteya mafên mirova dewletê navnetewî ku îro me heta elo derkeve ji vê ji vê xeta çekdarî ji ji nîqaşên eskerî bide bide alî. Daxwaziya me talî ku ev me heta elo ji bin destê dewleta Tirkî a dagirker derkeve ku îro wilo Siyasetek pir mezin, siyasetek pir qirêj li ser miletê me dimeşîne. Em jî dixwazin ji dewletê navnetewî, ji desteya mafên mirova bo îro vê rewşê çareseriyê jê bibînin bo miletê me ji vê bin vê tesîrê, ji bin vê bandora mezin, ji bin vê zehmetiyê, ji bin vê tesîra mezin derkeve û karibe jiyana xwe bi rehetî bikin.